Turgul diýdiler. Bir gije ýatyrdym tünüň ýarynda, bir tört atly gelip Turgul diýdiler. Habar birimiz saňa pursat jaýynda, şol ýerde ärler bar görgül diýdiler. Nazarym ýetişgeç şol tört merdana, Köňlüm joşa geldi başym gerdana. Şol wagtda barydy iki diwana, Durma oglan, anna bargyl diýdiler. Şol iki diwana tutdy golumdan, Alyban gitdiler durgan ýerimden. Bir yşarat boldy anyň birinden, Seýranyna barban durgul diýdiler. Ol turupdyk geldi iki pirzada, Gözünden ýaş akar dili dogada, Hu hak diýip çykdy alty pyýada, Adam indi geler görgül diýdiler. Bir tör datly geldi, bary sebzewaz. Asalary ýaşyl, aty teblewaz. Mejlis halkasyn gurmaň beýle az, adam köpdür, uly gurgul diýdiler. Daşdan çykdy, altmyş atly gördüler. Muhammet diýip, tamam garşy ýördüler. Saglyk-salamatlyk bir-bir sordular. Durmaň, ulyg jaýa ýörgül diýdiler. Bir atyň ardyna meniberdiler. Seýranda şol jaýa baryp durdular. Tamam olturdylar. Mejlis gurdular. Oglan maňa ara girgil diýdiler. Alydyr diýdiler. Tutdy destimden. Borýa düşegmi aldy astymdan. Men bilmedim. Bir zat guýdy üstümden.

Ol Bahaweddindir, ol hem bir ärdir. Biri Zeňňi baba, ol-la Nabdardyr. Ol söýenişip duran Tört Çaryýardyr. Maksadyň ne bolsa, aýgyl diýdiler. Şol wagtda duran iki şeýhi-şap. Bu oglana pata beriň, diýdi Sap. Ýüz ýigrimi dört müň enbiýa Isgap. Barysy şolardyr, bilgillidiler. Resulalla aýdy, Ýa Şahy Merdan, eý ýa Selim Hoja, ýa Baba Selman, Ebu Bekir Syddyk ýa Omar Osman bu gulnuň maksadyn bergillidiler. Selim, Baba Selman buýurdy merde, Pyýalany tutup saldylar derde. Gitdi akyl-huşum, ýatdym şol ýerde, Arsda, ferşde ne bar, görgül diýdiler. Ýel boldum, ýüwürdim ýeriň damaryna, Nazarym tokundy arşyň kemerine, Jebrut äleminde jelil syryna, Gelip, özüň garap, görgül diýdiler. Näge hyýal etsem ele getirdim, Kaýda baksam oňa nazar ýetirdim. Bu hal ile men parahat ýatyrdym, Ýüzüme tüýkürip turgul diýdiler. Resulylla aýdy, Esgaplar ýörüň, Oglany uzadyň, bir pata beriň. Buýurdy tört atla eltip tabşyryň. Getirgen jaýyňda goýgul diýdiler. Turup, Magtymguly gözün açypdyr. Serine ne köýler gelip geçipdir. Mes üner dek ak köpükler saçypdyr. Oglan Allaýaryň. Bargyl diýdiler. Gördüňmi? Ýagty salar gider zulmat tününde Meniň sahyp jemalymny gördüňmi? Bahar eýýamynda heýhat gününde Meniň sahyp jemalymny gördüňmi? Anka sypat turup, Huw diýip galkan guş. Gijesi tirikdir, gündizi bihuş. Re daly jinneli, egni hyrka puş. Meniň sahyp jemalymny gördüňmi? Gan edipdir pelek bagrym pyrakda. Elmydam gezermen ýar diýip sorakda. Käbe etrapynda, Şamda, Yrakda Meniň sahyp jemalymny gördüňmi? Urumda, Gypjakda, Çynda maçynda, Zemaýel ornunda, Arşyň içinde, Yklym degresinde, Pelek burçunda, Meniň sahyp jemalymny gördüňmi? Aşyklar ahynda, Guldum döwründe, Kubbatyl yslamda, Jeýhun bahrynda, Sidre sährasynda, Isa şährinde Meniň sahyp jemalymny gördüňmi? Hazret Aly etgeç älemge dawy. Kapdan kaba düşdi hazretiň şawy. Ýa yklym eýesi Ahmet Ýasawy, meniň sahyp jemalymny gördüňmi?

Magtymguly çeker ýaryň gamyny. Gezip tapa bilmez ruýy zemini. Ýa ady Jebraýyl, Hakyň emini. Meniň Sahyp jemalymny gördüňmi? Oglum Azady. Paş eýle syryňny saklama pynhan. Emma ki sözümden çykmagyl oglum. Günde ýüz köý geler geçer bu başa, agyrtma, köňlümi ýykmagyl oglum. Utanardym, syrym paş eýlemezdim. Paş ederin habar alsaň Azadym. Ýüz köý geler geçer her gün bu başa Istäri bar sapar kylsak Azadym. Jepa urma özüň çagyr Möwlany Arzuwlama hany begi soltany Besdir bize owwal Taňry bereni Aldyrma köňlüňni Gitmegil, oglum. Gidenimiz ýok. Alty bile, bäş bile. Seýran etsek nije deňi-duş bile. Meger şonda gamgyn köňlüm hoş bola. Köňül galkar, karar etmez, Azadym. Werzišiň ýok, ýaş sen, gidebilmersen, Şöwür bar, şowhun bar, çydabilmersen, Her işe baş goşup edebilmersen, Gitmeklik ýagdaýyň etmegil oglum. Kişi sözlemeýen syr paş olmaz. Ýagşydan, ýamandan aňlan ýaş olmaz. Şu gez ibermeseň, köňlüm hoş olmaz. Raýymyz gaýtarma, goýber azadym. Bizi beýle niçik terk edesiň bar. Bu ýol bihudadyr, bir gidesiň bar. Gel, gitmegil, saňa köp terhosym bar, gaýgy, harajada batmagil, oglum. Kalbyma giripdir yslam höwesi, teňňedir, dirhemdir halkyň tamasy. Köňlüm naraw etme, kylma terhosy, bir sapar işidir. Goýber, Azadym. Kuran okyp gezgil, ýagşy kelamdyr, Birehim owgandyr, dini yslamdyr, Garakçydyr ýollar, hyzdyr, haramdyr, Ölermiň, galarmyň, gitmegil oglum. Synaýyn, göreýin, bu gün ykbalym. Ýagşy gün, hoş sähet gelip mysalym. Kast edip janymga ýetse ajalym. Bu ýerde hem bolsa tapar azadym. Bilgeşleýin özüň nirä atar sen. Nijik işdir, muny beýle tutar sen. Diýgil ahyr, kimiň bile gider sen? Dem tartyp, her ýana bakmagyl, oglum. Jylawdary bolam Ýazyrhan piriň. Köňül guşy perwaz urar pakyryň. Bu gün ýedi gündür, alhamd, okyryn. Şad eýle köňlümni, goýber azadym. Azady diýr, bile sapa süreli. Eýsem ibereli, synap göreli. Äminli, tur oglum pata bereli. Bir Taňry ýar bolsun saňa, git oglum. Magtymguly aýdar, galmyşam çokdan. Köňül guşy talwas urar Yrakdan, Her ýerde saglygym isse ol Hakdan, Doga kylyp, Haka ýalbar, Azadym. Uçdum ýaranlar. Bir jumga gijesi gördüm düýşümde. Bal urup göklere uçdum ýaranlar. Perwaz eýläp seýran etdim dünýäni, bir abadan jaýa düşdüm ýaranlar. Kehkeş şana çykyp dürli semerler, Müň dürli miweler, horram şejerler, Narynjy, turunjy, leýmun, almalar, Bir abadan baga duşdum ýaranlar. Açylmyşdyr anda reň-reň güller, Şur-i-şuw efganda şeýda bilbiller, Mermerden howuzly köwser dek suwlar, Tahaýýir eýleýip, çaşdym ýaranlar. Ol Garabaglykda gördüm bir çemen, Ajaýyp mejlisin gördüm enjümen. Döwre girip gördüm, oturmyş çilten, Salam berip, golun guşdym ýaranlar. Hemme Awaz eýläp, Alik aýdylar. Yşarat eýleýip, Ötgül diýdiler. Döwre gurap, jama şerap guýdular. Maňa ýetgeç, golum açdym, ýaranlar. Bilmedim, köpmi ýa maňa az berdi, Özge älem, başga bir awaz berdi. Yşk aldy köňlümi, tile söz berdi, Aýakdan aýaga düşdüm ýaranlar. Magtymguly, Hüşýar oldum, oýandym. Oýandym, örtendim, tutaşdym, ýandym. Magny bazarynda haýýata döndüm. Şirin gazal donun biçdim ýaranlar. bir beýan geler. Dap betil ar zatly Detjal soňundan, Merweden, Safadan bir beýan geler, Ýedi günden soňra anyň jeňinden, Üç günden äleme bu nyşan geler. Ýüzi adam gün dek alnynyň agy, Misli döwe meňzär eli-aýagy. Goş demli, guş tenli galkan gulagy, Depesi üstünde tört gyran geler. Az galar kim şahy göge ýetmäge, Bir hepdä deň pursat tapar ýatmaga. Jahan ýygylyp tomaşasyny etmäge ýagşy-ýaman barça musulman geler. Gaçyp, andan hiç kim tapmaz halasy, Müminler hoş bolar, howul eder asy, Sag elinde bolar Musa asasy, Sol elinde möhri Süleýman geler. Nijesine möhri Süleýman sürer, Nijesine Musa asasyn urar. Halk ýar ak bolar, Bir nesbi garar, Gara ýüzli, belli biman geler. Hor galmaz alanlar bilenden bilik, Dosty duşman eder bolsa bet gylyk. Ak uçmakluk diýrler, gara tamuwluk, Dünýäniň soňundan şu zaman geler. Detjaldan öň diňläň aşyknyň sözün, Bilip bolmaz Gün, Aý, gije ýyldyzyn. Kyrk gün gara tütün älemiň ýüzün, Ýeri, gögi basyp, boz duman geler. Janawar ýok bolar, halk ondan dynar. Ogul, gyz az durar, halk ujy synar. Adam saýy on melek asmandan iner. Aglaşyp her ýerden set-pygan geler. Magtymguly uýar kelam sözüne, Ýer-u gök tutaşar daglar tozuna, Ysrafyl sur çalar ýeriň ýüzüne, Umytsyz, päk tene täze jan geler. Şypa ber. Bu çölde rehim eýle garyp halyma. Älemni ýaratgan Subhan şypa ber. Çoh yzaly dertli şirin janyma Ýa Mustafa Fahry Jahan şypa ber. On iki ymam bir birinden serwer Ýedi weli ýaran bolup medet ber. Meşhet Garababa, ýaş şeýh pygamber, Hasan Hüseýin, Şahymerdan, şypa ber. Nuh pygamber, nazar eýle bir nepes, Ömrümi bihuda geçirdim ebes. Zekerýa pygamber, ýa Hyzyr-Ylýas, Kowus Kyýas, Musa, Ymran, şypa ber. Ybrahymyň jandan aýryldy taby, Käbä baran hajy tapar sowaby. Gara Älem ata, ýa halat nebi, Gözli ata, Baba Selman, şypa ber. Ogul döwletini bermän egesi, Yzynda bir nyşan ýokdur nowasy. Döw periniň, ynsan, jynsyň patyşasy, Soltan bolan Şa Süleýman şypa ber. Özüň dogry gözle, ýa Rebbim jelil, Barsanyň yrsgyna özüň sen kepil. Ýa Dawut, ýa Jyrjys, Ybraýym, Halyl. Eba Bekir, Omar, Osman, şypa ber. Dad eýläp, tilimden kyllym pyganlar, Ýaş ýerine akdy gözümden ganlar. Horezm ýurdunda ýatan jananlar, Isbi Mahmyt, är pälwan, şypa ber. Möwlam, ýetir mesgenime ýurduma, Ýüzüm düşsün arslanyma gurduma. Magtymguly aýdar meniň derdime Dünýäniň tebibi lukman şypa ber. Habardar boluň! Dünýä gelenleriň gitmegi gerek. Hatar köp, müminler, habardar boluň! Dowzah satyn alan Şeýh Bahaweddin Ýene bir dowzah bar, habardar boluň! Bu dünýä diýeniň bir galmagally, Günde bir müň düräp, bir müň ölli. Owwal roza sorap gyssagha sally, Andan hem ötünçä habardar boluň. Irten namaz gelip ýakaňdan tutar. Peýşin namaz aýdar, meni unudar. Namazy diger goýgan hunaba ýuwtar. Andan hem ötgünçä habardar boluň. Namazy şam delmuryp ýüzüňe bakar. Hoftenni terk etseň dowzahda ýakar. Salawat witir ot bolup arkaňdan kakar. Andan hem ötgünçe habardar boluň. Çaryýarlar aýdar ýüzüňe nafe. Eşiden zalymlar gelsin ynsafa. Isläp ýörüň haýa bilen hyjafa. Hudanyň emriden habardar boluň. Allanyň aldynda sap durar bende. Eger kylsa, magşargähde şermende. Kyýamat azaby hem köpdür sende. Jogabyn berginçe habardar boluň. Magtymguly aýdar, Ajap bir işler. Binamaz bende behiştde ne işlär? Namaz hanga miýesserdir behiştler, Bendeler behiştden umydywar boluň. Çilim çekmegil. Janyňa kast etme, düýtgeşim özüň. Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Pendim bu, roza tut, oky namazyň, haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa, Agzyn açyp, haşlap girer goýnuňa. Her zaman zäherin salar iniňe, Haýpdyr janyňa, çilim çekmegin. Tenleriň tisginip, andan gaçar sen, Suwsuzlykdan zäher-zakgum içer sen. Içim ýandy diýip agzyň açar sen, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Ýylan aýdar, Bu gün gaçar sen menden, Ol Hakyň emridir, aýrylman senden. Oşol wagtda bizar bolar sen andan, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Ýalançy dünýäde isteme wepa, Ot iýmek bolarmyş bizowku sapa. Düýtgeşler ymmat däl diýdi Mustapa. Haýpdyr janyňa, çilim çekmegil. Bu dünýä panydyr, durmaýyn geçer, Her kimse akyllyr, bil andan gaçar, Şeýtana ýol berme, imanyň öçer, Haýpdyr janyňa, çilim çekmegil. Amanat janyňa kylmagil töhmet, Sarpasy nedir, gel sen imdi pähim et, Magşar gün ne diýr sen, jogabyň aýyt, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Iblise ýol berme, ýutmagil nary, Gül diýip özüňe salmagil hary. Bigaýratlyk etme, saklagil ary, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Terk eýle çilimi, dogrudyr Haka, Her zaman toba diýip, tutgul sen ýaka. Diýrlermiş, suw bermez düýtkeşe saka, Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Içdigiň zakkumdyr, iýdigiň otdur. Bilmez sen, şeýtanlar kesbiňe şatdyr. Bu gün hoşnut bolsaň, taňla heýhatdyr. Haýypdyr janyňa çilim çekmegil. Bir sapar hatadan çekipdir Aly, Seýil üçin sähräge çykypdyr weli. Bir mesjidi görüp zerli sapaly, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Mesjidi görüpdir ajaýyp zada, Tomaşa eýleýip girmiş pyýada. Sütüni syýamyş, örtenmiş oda, Haýypdyr janyňa çilim çekmegil. Oşol demde gaýdyp gelmiş Resula, Habaryn söýlemiş sahyp usula. Sütüni syýamyş, nädir wusula, Haýypdyr janyňa çilim çekmegil. Resul aýdy, Aly eşitdim sözüň, Sypatyň, suratyň görüpdir gözüň, Düýtgeşlik zyýandyr, eşitgil özüň, Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Görüp sen mesjidi turpa ýaranmyş, Şeýtan saňa bu gün keýpi berenmiş, Anyň üçin sütün oda bürenmiş, Haýypdyr janyňa çilim çekmegil. Adamyň sütüni bilgil imany, Bu şeýtan mekriden saklagl any, Gapyl bolsaň ýakar, etme gümany, Haýpdyr janyňa, çilim çekmegil. Şol pursatda Haýdar çykdy meýdana, Gahr ile kast etdi lagyn şeýtana. Şondan bäri şeýtan boldy pynhana, Haýpdyr janyňa, çilim çekmegil. Andan owal şeýtan äşgär gezermiş, Adam allap, dinin beýle bozarmyş. Bismilla diýseň umyt üzermiş, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Magtymguly, pendiň illere söýle, Öz halyň niçikdir bir pikir eýle, Sapar kylmak lazym azygyň eýle haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Agyt. Hamyt aýdaýyn ol ýaradan Hudaýa. Ol bizi ýokdan bar kyldy ýaranlar. Özi zynat berdi Gün bilen Aýa, Gudratyny äşgär kyldy ýaranlar. Barçanyň Atasy Ol Adam Saby, Ondan peýda boldy sansyz müň nebi. Hasyl bolmaý hiç biriniň matlaby, Dünýä gelip, Aglap etdi ýaranlar. Pygamber barynyň owwaly adam, ahyry Muhammet, olardyr hatam, Çaryýarlar boldy olary hemdem, Resula köp hyzmat kyldy ýaranlar. Çaryýarlar hak diýip gözden ýaş etdi, Olar ýamanlykdan özün daş etdi. Aly bir ilde ýok ýagşy iş etdi garyp Magtymguly aýtdy ýaranlar. Alynyň işigine bir gedaý geldi gol gowşuryp haýry dogalar kyldy Bir hatynym bardy hassalap öldi Bir gyzym ýaş galdy diýdi ýaranlar. Diýdi. Şul maksadym saňa arzym bar Musulman men sünnetim bar parzym bar Bir jühütden kyrk müň tylla karzym bar Maňa bir haýyr ediň diýdi ýaranlar Şol zamanda bir baý jühüt bar erdi Al şol jühüdiň ýanyna bar diý Sen maňa bir kyrk müň tylla ber diýdi, iki oglun girew goýdy ýaranlar. Jöhit berdi oňa kyrk müň tyllany. Alyşir Huda ýatlap Allany, Hasan ymam bilen ol Hüseýin şany, Üzünçäm girew al diýdi ýaranlar. Jöhit oglanlaryny aldy-da gitdi. Iki şazadany öýüne eltdi. Aly algan pulun gedaýa berdi. Gedaý doga kylyp gitdi. Ýaranlar bu işini eşitdi kapyr musulman. Eşidenler hemme galdylar haýran. Hudaýymyň şiri ol şahy merdan eşiden il täsin galdy erenler. Bir jöhit bar erdi uşbu zamanda, baýlygy köp, gamsyz erdi jahanda. Il eşidip, hemme tassyk kylanda, şol jöhit müňkür boldy erenler. Müňkür bolup, gije öýünde ýatdy. Gijesi agşamdan sähere ýetdi. Bir akja it bolup turdy ýaranlar. Ak it bolup ilden günden saýlanyp, adam suratyndan ite aýlanyp, akyly ýerinde bir ak it bolup işikden çykmaga bardyaranlar. Kellesin süsňedip gabsany açdy, munuň müşgil işler başyna düşdi, puşeýmanlar edip göz ýaşyn saçdy, waý meniň halyma diýdyaranlar. Çäre tapman, ýene işikden girdi. Oglanuşak hemme ukuda erdi. Jöw-jöwläp aýalynyň ýanyna bardy, maňlaýyna ýüzün goýdy ýaranlar. Aýaly howp bilen tisginip turdy. Oglanuşaklary ukuda erdi. Öýde it bar diýip barysy turdy, her haýsy bir taýak alýaranlar. Oşol itni taýak bilen urdular, ýerli ýerden köpläp azar berdiler, tä gollary ýadagynça urdular, muşakgat azaplar tartýaranlar. Ahyr alajy ýok, ol öýden çykdy, Gözünden gan bilen ýaşlaryn dökdi, Özge ýerge gitmeý aýalyna bakdy, Aýal haýran bolup galdy ýaranlar. Nijik it eken diýip, onda ol zenan, Ol ite rehim edip, berdi oňa nan. Nan berseler, daşa döndi ol zaman, Il görmegen azap gördi ýaranlar. Suw berip gördüler oňa ol zaman, Bogazdan ötmeýän boldy oňa gan. Hemme gören oňa galdylar haýran, Köp ýaman azaplar tartdy ýaranlar. Ýene ony kowdular, urdular, Ýit, ýit diýip, köp azaplar berdiler. Ony kowlap, o ýan, bu ýan sürdüler. Bir çöl beýewana çykdy ýaranlar. Ol gitdi çöl bilen gözleri girýan. Bir sansyz köp ite ýolukdy ol zaman. Ara alyp azap berdiler çendan. Agzasy gara gan boldy ýaranlar. Köp azaplar tartdy ol it biçäre. Bolup agzalary hem para-para, endamyna düşüp sansyz bir ýara, itlerden gutulyp gitdi ýaranlar. Bir çöl bardy, ol Berri Mejnun. Ýollar gumluk, howa yssyk erdi çyn. Beýewana baryp haly köp zebun, dilleri agzyndan çykdy ýaranlar. Ol it bolup şonça jezasyn tapdy. Suwsuzlykdan agzy-burny hem kepdi. Meýdan görse suw diýip salgyma çapdy. Köp wagyt dilin sallap ýördi ýaranlar. Aýalyň köňlüne köp pikir düşdi. Diýdi, Meniň ärim ne ýerge gaçdy? Aýlarym tutuldy, günlerim ýaşdy, Ärimden derek ýok, diýdi ýaranlar. Şol eýýamda Garry mama bar erdi. Pal gurradan her bir işden bilerdi. Bir gün gidip aýal ony çagyrdy, arzy-halyn beýan etdi ýaranlar. Birnije gün boldy, ýitipdir ärim. Haýsy ýana gitdi, ýokdur habarym. Deregin tapmasam, ýokdur kararym. Maňa bir pal atgyn, diýdi ýaranlar. Mama aýtdy. Äriň agyt bolupdyr. Berri Mejnun diýgen çöle barypdyr. Suwsuzlykdan dilin sallap ýörüpdir, sebäbi müňkürlik diýdi ýaranlar. Alynyň işigine bir gedaý gelmiş, Kyrk müň tylla karzym bar diýip ýalbarmyş. Aly iki oglun çyn girew goýmuş. Halk eşidip, haýran galdy ýaranlar. Hemme halk ynanyp tassyk kylypdyr. Hezreti Alyga haýran galypdyr. Seniň äriň oňa müňkür bolupdyr. Şol sebäpden agyt boldy ýaranlar. Aýal aýtdy, Maslahat ber, mama jan. Ne iş bilen ärim golga salar men? Ärim tapmay nijik karar kylar men? Mamajan geňeş ber, diýdi erenler. Mama aýtdy. Berri Mejnun gobargyn. Äriň bir ak itdir, tanagyn, görgün. Ol çölde başga it ýok, turar, bilgin. It görseň äriňdir, diýdi erenler. Tanysaň, goluňa bir ýüpi algyn, Ol ýüpi agytyň boýnuna salgyn. Süýräp, Medinäge sen alyp gelgin, Pygambere görkez, diýdiýerenler. Ol palçy mamadan bu sözi eşitdi. Öýden çykyp, Berri Mejnuna gitdi. Muşakgatlar bilen ol çöle ýetdi. Ak itini gözläp ýördi ýaranlar. Ýoly gumluk, yssy erdi howasy. Dowzahdan zyýada çölüň belasy. Ol ak iti ahyr tapdy ol asy. Boýnuna ýüp salyp tartdy ýaranlar. Azap bilen Medinäge getirdi. Ýolda ýadap nije pille oturdy. Pygamber ýanyna ärin getirdi. Resul, Bu näsir? diýip aýtdy ýaranlar. Hatyn aýtdy, Bu ärimdir, bet boldy. Munuň bet bolmagy ile-set boldy. Murtaza aga müň kür bolup it boldy sizge alyp geldim diýdi ýaranlar. Resul aýtdy. Hatyn bu ýerden gitgin her bir işiň boljak ýerine ýetgin müň kür bolan bolsa Alyga eltgin ne kylsa o kylar diýdi ýaranlar. Ol hatynyň jany galdy belaga, Süreý-süreý iti eltdi sähraga, Ahyr alyp bardy Şirhudaga, Şirhuda itni gördi ýaranlar. Hatyn aýtdy onda, Ýa Şirhuda, Bul meniň ärimdir, özümge hemra, Size müňkür bolan bu aty-gümra, Indi alyp geldim, diýdi erenler. Indi alyp geldim, ýa şahy merdan, Garadyr ýüzleri, mundadyr usýan. Günäsin bagyşlaň, ýa şiri subhan, Ygtyýar sizdendir, diýdi erenler. Aly bu hatyndan sözün eşitdi. Oňa rehmi gelip günäsin ötdi. Eý müňkür! diýip, bir şapbady dartdy, Adam sypatyna geldi erenler. Kerem eýläp, oňa ol şiri subhan, Keramat görkezdi ol şahy merdan, Jöhit bolup öz işinden puşeýman, ahyr ýagşylyga döndi ýaranlar. Är-hatyn ikisi keleme aýdyp, musulman boldular raýyndan gaýdyp. Bular bu iş bilen myrada ýetip, Hudaga köp şükür kyldy ýaranlar. Garyp Magtymguly asy günäkär, Günähim bagyşla, ýa Perwerdigär, Okygan bendeden köp umydym bar, Doga kylgyn diýip, aýtdy ýaranlar. Dostlar, heý! Ýaradan Hudanyň hamdyny aýdaýyn, Ol bize köp nygmat berdi, dostlar heý. Ýer-u asman, behişt, dowzah ýok erdi, Jümlesin Ol bar kyldy, dostlar heý. Adam mahlukatynyň ýagşysy boldy, Alla derejesin köp belent kyldy, Pygamber ýaradyp kitap iberdi adama köp hormat kyldy dostlar heý Owal bize ten ýaratdy jan berdi akyl berdi göz gaş bilen jan berdi haýwana ot berip bize nan berdi köp dereje ata kyldy dostlar heý. Gözüni berdi, bu jahany görsün diýip, Aýak berdi, ýagşy ýola ýörsün diýip, Nagmat berdi, şükrün berjaý kylsyn diýip, Garaz, bize hormat kyldy, dostlar, heý. Jümle pygamberiň adam owwaly, Muhammetdir, barsyndan afzaly. Ebu Bekr, Omar, Osmanu Aly onuň çar ýary boldy dostlar heý. Ol är patyşa bolup aldy jahany, her kim müňkür bolsa ýokdur imany, onuň pygamberlik süren zamany köp ajaýyp işler boldy dostlar heý. Bir gün Pygamberimiz mesjide erdi. Ähli ashaplary bakyp otyrdy. Şol wagyt tokurdap bir kelle geldi, mesjit işiginde durdy dostlar heý. Ol Sulmany Pars uçbugy zamanynda Sadyr sakçy eken bilseň ol onda o şol pygambermiz ol ýagşy bende sulmany çykyp gör diýdi dostlar heý Selman çykyp gördi şol aýdan pille gördi kim işikde bir gury kelle Bu zatlaň hemmesi gudraty Alla owaz bilen ýyglap durdy, dostlar heý. Ýene Selman Pars işikden girdi. Gelip pygambere baş egip durdy. Kelläni göreniniň beýanyn kyldy. Pygamberimiz haýran galdy, dostlar heý. Pygamberimiz ol Selmanyny çagyr diý. O şol başyny alyp gel diýip buýurdy. Sulman baryp derhal ony getirdi. Kelle ýyglap salam berdi. Dostlar heý. Kelle pygamberiň jemalyny görüp, syryn beýan etdi ýyglaýyp durup, Başa düşen işiň habaryn berip, uzur bilen sözün aýtdy, Dostlar, heý! Diýdi, Ýa pygamber, men kapyr erdim. Bir gije men sizni düýşümde gördüm. Ukudan oýganyp, musulman boldum. Köňlüme iman jaý boldy, Dostlar, heý! Oglanşoklarymyň barysyn alyp, barçasyn yslamga delalat kylyp, hemme keleme aýdyp, musulman bolup, ony hem zalymlar bildi, dostlar heý. Gaz Gurupben atly bir döw bar erdi, ýurdumyzda ol döw patyşa erdi, Zalymlar ol döwü aýdyp billerdi, Ol bize köp gazap kyldy dostlar heý. Gazap bilen bize adam iberip, Biziň barçamyzy ýanyna alyp, Ol bize köp ýaman azaplar kylyp, Barymyz zyndana saldy dostlar heý. Meniň öz jesedim ol zalym iýdi, göwrämi tamam iýip, kellämi goýdy. Perzentlerim bardy, baryny ýuwutdy, aýalym hyzmatkär boldy, dostlar heý, Aýalym ol döwe bolly hyzmat kär, Zalymyň bitini gözledi naçar. Her bir biti göýä pyşbaga çabar, Bizi köp azaba saldy dostlar heý. Gury kelle bolup özüm gutuldym, Hudaga gan ýyglap mynajat kyldym, Jaýdan çykyp, seniň ýanyňa geldim, bizge kerem kylyň, diýdi. Dostlar, heý. Eger meniň sözüm baber kylmasaň, şol zalymdan meniň arym almasaň, men garyp men, maňa gamhor bolmasaň, dawagärim siz, diýip, aýtdy. Dostlar, heý.

Resul muny aýtdy üç ýola tekrar. Asgaplardan ne owaz bar, ne söz bar. Şol ýerden turup, ol şiri jep bar. Ýa Resul, men baram! diýdi dostlar heý. Resul aýtdy onda, Ýa şiri jepbar, nije adam gerek özüňe derkar? Bäş ýüz adam diläp Haýdary Kerrar, özüm saýlap alsam, diýdi, Dostlar, heý! Ýol bilen ol kelle baş bolup ýördi. Alşirhuda düldüli sürdi. Kelle hem takyrdap ýol bilen bardy, düldülden hem gaty ýördi, dostlar heý. Aly düldülini rawana etdi. Kesik baş ol ýolda Kuran hatym etdi. Hemme baryp ahyr bir ýere ýetdi, şol ýerde bir çaý bar erdi, dostlar heý. Aly şir huda oňa bardylar, hemme görüp haýran bolup durdylar, Nijik çaý diýip ol kelleden sordylar, Döwüň çaýy diýip aýtdy, dostlar heý. Aly aýtdy. Meni saýa salyňlar, Bilime ýüp salyp rowan kylyňlar, Ahyr takdyr nijik bolsa görüňler, Töwekgel Hudaga diýdi dostlar heý. Biline ýüp salyp şiri Hudany, Saldylar şo çaýga ol Murtazany, Murtaza garaňky gördüler ony, Hudaga mynajat kyldy, Dostlar heý! Garaz, Şirhuda ol çaýa girdi, Ol zamanda döwni ukuda gördi. Döwüň şekilini görüp haýranlar galdy, Ony görüp ajap galdy, Dostlar heý! Al aýtdy. Muny men öltürermen. Ukuda öldürsem, namart bolarmen. Enşalla, döwüň başyn alarmen, diýip uýutmaga bardy. Dostlar heý. Döwüni görüp, kylly hudaga zary. Kellesi gümmez dek göwre minary. Her bir goly göýä şahy çynary Barmaklar pil boýuna erdi, dostlar, heý. Hernä, ol döw horruk tartyp ýatanda, Tozanlar içine girerdi onda, Tozanlar çykardy daşa tartanda, Aý-günler görünmez erdi, dostlar, heý. Şirhuda döwüniň ýanyna bardy. Zülpikaryn galapyndan çykar-da, gylyç aýagyna dört barmak girdi, Çybyn ýaman eken, diýdi, Dostlar, heý! Çybyn bar, diýip, gars-gars edip gaşandy, aýagyn uzadyp, ýene ýygyrdy. Ol Gylyçdan hiç habary ýok erdi, ýene hem ukyga batdy, Dostlar, heý! Alyşir huda bu syryny görüp, ýaňadan ol döwüň ýanyna baryp, diýdi, Bir synansam bu döwni urup, urmak üçin hyýal kyldy, Dostlar, heý! Baryp şapbat bilen urdy ol zaman, Güýç bilen çaldylar ol şiri merdan. Gözleri açylyp, ol döw betnyşan, Hezreti Alyny gördi dostlar heý. Ukudan oýanyp, ol döw betnyşan, Dişimiň dermany gel diýip ol zaman, Agzyňa sygmaz men diýip ol Şahymerdan döwwe bir syýasat kyldy dostlar heý. Gaz gurup ben onda serbesde bolup bir degirmen daşy eline alyp ýüz watman daşyny ol alyp salyp indi gutulmaz sen diýdi. Dostlar heý. Ol daş gaýdyp döwüň özüne geldi, Daş degenden ol döw biperwa boldy. Bismilla diýip Aly Zülpükar çaldy, O şol daşyny iki ýardy, dostlar heý.

Al, ol gylyjyn tartyp alypdyr. Görse, gylyç daşyny iki bölüpdir. Ol döwüniň hem işi tamam bolupdyr. Aly, Haka şükür kylly, dostlar-heý. Melgun döw urnup,

Zalym betbagt döwüň ölenin bilip Hudaýa mynajat kyldy dostlar heý. Kelle diýr Alyga, Ýagşy iş kyldyň, Hak seni hoş kylsyn, meni hoş kyldyň, Ol zalymdan meniň arymny aldyň, Zorlugyň äşgara boldy dostlar heý. Kelle diýr, ýa aly garnyny ýargyn, süýeklerin bir-birinden aýyrgyn, tamam agzalaryny paralap görgün, perzentlerim ýuwutdy diýdi. Dostlar heý. Alyp ol zalymyň garnyny ýar diý. Onda kesik başyň bir oglun gör diý. Huda gudratyndan salama der diý. Ol kelle şat bolup güldi. Dostlar heý. Zalymyň agzasyn ýene hem dildi. Süňklerin aýryp çilleçä bar diý. Ondan çilleçäniň garnyny ýardy. Kelläniň bir gyzy çykdy. Dostlar heý. Çep elini dilip gördi Bagtazan. Ýene bardy çileçäge ol zaman. Kelläniň bir ogly ondan sagaman. Tirik eken. Gülüp çykdy dostlar heý. Sag aýagyn dilip ol Şahymerdan, Onuň bäş barmagyn ýardy şol zaman, Ondan bir gyz çykdy salamat, aman. Dirik eken, gülüp çykdy, dostlar, heý. Ýene ne bar? diýip gözleýip ýördi, Tapyp kesik başyň aýalyn gördi, ondan Märdüwiň bitin gözlärdi, bu zalymdan ol hem dyndy, dostlar heý. Aly diýr, Asgaplar bäri geliňler, men kime ýüp daksam tartyp alyňlar, şu gün sizler maňa ýar boluňlar, salamat çyksynlar diýdi. Dostlar heý. Ashablar Alynyň ýanyna geldi. Sahabalar ýüpüň bir ujuny aldy. Murtaza bir-birden ýüp dakyp bardy. Sahabalar tartyp aldy. Dostlar heý. Iň soňunda çykardylar kelläni. Aly Şirhuda ýatlap Allany. Är-u hatyn, oglan-uşak, zenany, barysy salamat çykdy, dostlar heý. Hemmeden soň görden tapyp göwräni, ýüp dakyp aldylar ol demde any. Dolanaý dek bolup çykdy nurany, sahabalar haýran boldy, dostlar heý. Alyşir huda teharet kyldy. Hakdan hajat diläp namaza durdy. Hudaga ýalbaryp namazyn boldy. Kelläni göwräge goýdy. Dostlar heý. Kelläni göwräge goýup murtada. Hudaga ýalbaryp kyldylar doga. Sen, sen patyşahym, saňa men geda, janyn bagyşla diýip aýtdy. Dostlar heý. Barça sahabalar, Ämin diýdiler. Dogada Alyga kömek berdiler. Şol zaman kelläni tirik gördüler. Ol göwre asgyryp galdy. Dostlar heý. Şol zaman ol göwre asgyryp galdy. Hazreti Alyga tagzymlar kyldy. Aly ol zalymdan arlaryn aldy. Barçalar şadyman boldy, dostlar heý. Yşbu işler pygamberden şepagat. Hazreti Alydan bolly keramat, Aýrylanlar hemme gowşup salamat, Hemmesi şadyman bolly dostlar heý. Aly asgaplaryn çagyryp aldy, Barçasyna bir-bir geňeşler kyldy. Sahabalar sözüni Alyga goýdy. Baralyň Medinä, diýdi, dostlar, heý. Kelle birlen oglan-uşak, zenany, Aly birlen hemme ýoldaş, ýarany, Öňlerine salyp şiri hudany, Medinäge rowan boldy, dostlar, heý. Bular mundan Medine diýip ýördüler, Çöl kesip, ýol kesip ahyr bardylar, Pygamberiň jemalyny gördüler, Bar tekbir aýdyp girdi dostlar heý. Barçalar gelip salamyn berdi, Kelle pygambere tagzymlar kyldy. Aldyňyz arymny ýa resul diýdi, Size rahmet bolsun diýdi dostlar heý. Baş bolup geldiler ol şahy merdan, Kelle birlen oglan uşak hem zenan, Resulynyň ýanynda durup ol zaman, Barçasy musulman boldy dostlar heý. Resulynyň ýanynda getirip iman, Barça keleme aýdyp, boldy musulman. Bu dünýäge gelip ol şahy merdan, Tükenmez işlerini kyldy, dostlar heý. Bularnyň barysy myrada ýetdi, Görüň, Şir Huda köp işler etdi. Garyp Magtymguly bir dessan aýtdy, Dogadan umydygär boldy, dostlar heý.